ega nyitirwo ndenda kũnyitwo nĩ kĩhoma rĩu ngĩmemia mũriũ rĩ kĩrĩa kĩratũmĩte ngwĩte rĩ

iyo iyo mũrataguo ũyũ ũgwĩtwo kibe arĩa makĩte harĩa kwa mbarĩ ũrĩa ĩ kibe ũyũ wa ithe wa waitherero marĩ gũkũ iyo marĩ andũ aigana noranjora itanaganda marĩ andake atatũ mũrũ wa nyina ũrĩa mũnyinyi na mwanake ũngĩ ngwĩciria magĩkoragwo nake onakuo nairobi ndaiguire nĩ mũratawe

Gĩthaka gĩkĩ biũ biũ kĩmemia gĩgũthira ũrĩa Nyairobi wĩra no kamakisi kũrĩa mũtũraga na mũgithi mũriũ eh, gĩthaka gĩkĩ ndĩreciria atĩrĩrĩ angĩkorwo ndũkuona mbeca cia kũgũra ĩka ikũmi wĩ wiki rĩ ĩngũtarĩ kwĩragwo eh, kĩhĩkio gĩtaithũ munyitane na muru wa nyukwa makibi mucoke muhurire mwari wa nyukwa muikare thi munyitane muri andu igana mungienda ona kuongerera mwanake uyu wa mama guo ri ya ngoko mutikuigania mbia muikare thi muone uria na inyuĩ mukuoya ika iko mukuoya ika ikumi mũrĩcoka mũikare thĩ mũmenye ũrĩa mũgwĩka atĩa ĩ mũkũgayana tondũ reke ngũĩre gĩthaka gĩkĩ wona harĩa harĩa ũguo kwa mbarĩ orĩa ya mahĩhu ũguo mbarĩ ĩno ũraigua ya mau mau mũndũ ĩragera hau bara ĩno ya mau mau ũraigua ĩno ĩrakagwo nĩ mũgathe na bara ĩyo tondũ mathorobia maratinda makĩũrũra gũkũ na ngari icio ĩgĩkagwo kĩrĩa rĩrĩa bara ĩyo ĩrĩrĩka gĩkĩ gĩthaka gĩtikahutĩka Ati uranjuria ndiramenyeire. Kamuona agicagi tarĩ irima. Kĩmemia mwĩ Nyairobi. Mwĩciragia atĩrĩrĩ kĩmemia. Ũgĩciarwo ndĩ na mĩaka mĩrongo na nyũkwa. Koguo ndũkone atĩ rĩu tondũ rĩu tũkoragwo gĩcagi tũtarĩ ũndũ tũmenyaga tiga kũnjũria ndĩramenyeire. Ndĩrenda atĩrĩrĩ mũnyitane ona inyuĩ mũke haha mũgũre ĩka ikũmi. Barĩ we ngĩgera hau haha gĩkĩ gĩthaka ndĩrakwĩra gĩkĩ gĩtikũhutĩka wĩra to gũtindaga na kũu kamakithia ngakĩ tiga kũnjĩra tiga kũnjĩra nĩ ndĩranegena ndakwĩra ũrĩa kũrĩ maũndũ mangoraga o gũkũ gũtũraga mũgithi na kĩrĩa kĩngĩ anyway mau timo mekũndete rĩu mũgũnda ũndũ rĩu ndũrĩgete mwaigua nĩ kũrĩma mũkũrĩma tondå tå tirä haraihu twä haha na, na maitå guo na nyå kwarä tũtirĩũkaga ũngiuga nĩ waru mũkũhanda rĩ kana muge ona no kũrĩithia rĩ tũtirĩũkaga tũgaikia ritho tũkamũrorera tũgenjire ti atĩ mbeca cirĩ o kũrĩa mũragũra anga kamuthĩ na kũrĩa kũngĩ anga kũu ndirakiuga mũtikagũre no na gũkũ cokagiai Eh, maitho na na gũkũ tondũ mwatuire gĩcagi gũtirĩ kĩndũ kĩa gĩkoragwo kuo ona mũkĩte no mũkĩerira kwĩ mathiko na mũtiraraga mundu agĩikio na mwĩrĩ ũgĩikio irima mwĩna na gũkũ kambĩ mũkĩnyua tikonege na mũriũ nĩ ũrĩa kũrĩ no ndaiga atĩrĩrĩ we nĩwe mũkũrũ nĩwe irigithani ũikarie mũrũ wa nyũkwa thĩ mũhũrĩre mwarĩ wa nyũkwa thimũ na mũkĩmwĩrere mũrũme ndũkanakiugage atĩrĩ eh, indo cikĩendagio gũkũ na ndigĩkwĩragĩra ene rĩu yuma na maũndũ ma- Ĩ, kwerwo atia kwerwo atia ithe waja waja gũthiĩ nĩ waimiranga ũguo Eh, na ithuĩ twĩ haha ĩ ũyũ nĩ kĩmemia ene tiwe ndĩgĩtire ndĩkĩmwĩrĩre gĩthaka gĩkĩ nĩ kĩrendio ũngĩona umagarĩte ũguo ndũraigua ndũraigua wega rĩu nũĩ ndaiguĩte nĩ wathukio nĩ mwĩrĩ Eh. Oh, wakinya kambĩ. Okay. Eh, no kĩhĩke itu rĩrĩ ona ithuĩ ndĩrenda tũrĩkaria itu rĩrĩ rĩa itĩka. Tarĩa hanyu hatiambatĩkaga. Eh, nĩguo. Aya, wacoka mageithie. Rĩu naigua ũrĩa ngũkwĩraga kĩmeme. Ũthiĩ mũcokanie ndi. Eh, mũrĩke atĩ na mugaga akorwo ũkĩrĩ na matano hau kana ngiri ndikaire wega Ah, ndio kienda ningĩ tũgĩthiĩ ũkĩnengere na kũrĩa kwĩ maitũ guo ningĩ atigwo akĩigĩthia atĩrĩ nengera gĩ matano kana o ngiri ĩyo ndĩrona ũgĩka atĩ tondũ rĩu rĩ ĩni ene thaa rĩu narĩo nĩ rĩthire mũno nĩ njũĩ tarĩ ũraigua wĩikarĩire magũrũ thiĩ mũgacamanie kamatuzi mũgi nĩkũnegena mũgi na ũguo na niĩ nĩ ndarĩ o mwanake